alo wole awɔ kɔnu ɖe woa, míva do dzesi be wodo na ŋu se alo wola do se be wogba ƒo ŋu. Míabiɔ se be, ŋke nyi ŋu seɔ? Alo ŋke nyi ŋu seɔ? Tutugbɔ. Ye me kewo do na se wo ɖe ke be ŋu seɔ?
Yo me do ame ɖe tsia gbe ne nɔvi ɖe be yewo katã le. xixe kɔ nɛa dzi kple míaƒe eŋenyigba dzi keke ye megado gbe ne klikɔ dua kekeɛ tɔgbewo, trɔ̃nuawo, amegã siwo. menyi ba enu le do na mi o. Yoo, wobe wodo ŋu se. Ŋu sea menye ame sia ame do na ŋu se o. Ye wa gblɔ be ame ya nye hunɔ wòado ŋu se o. Etrɔ yi woɖo na ŋu sena nye trɔ yiwo ke mía tɔgbuiwo kɔ so kaka ŋugbe ye wokɔ vɛ. Trɔ yiwo mía tɔgbuiwo kɔ so kaka ŋugbe alo trɔ yiwo mía tɔgbuiwo wotsi ŋuti ye woso du ɖoa. abe klikɔ, nogokpo, aƒiƒe, ebe kple teƒe vovovowo. Ŋu sia nenye be game su ye wodzaa awɔ etoa ƒe kɔnua, ne woɖo ŋu se la, efia be tɔgbuia alo vodua woŋu ŋɔ le vodua nu alo woɖe vodua do goe. Ne woŋu ŋɔ le vodua nua, kɔnu tɔxɛ ɖewo le wowɔna yi ke mele be ne woɖe to lui vodua o alo ne wowɔ naneke wòanye aƒaɖeɖe. akɔ aɖe fu ne Mawua o, be ne Mawua wòate ŋu aɖi tsa le golɔguiwo dzi. Ta ne ŋuŋua gblẽ ɖi koa, ame aɖeke mele be wòaɖe to lui Mawu o.

etohehe ele na wò alo ele na mi ame yiwo ke wɔ nene ƒe nu ma. Elabe mi dukɔ ne etrɔa alo mi dukɔ ne ŋɔdzua. Ye nye ŋusẽ dodo be woado se be womaɖe to nui ŋɔdu ma o alo trɔ̃a o va se ɖe esime ke ŋɔdu ma. Ne tatɔe le dua me o, vodumɔwo katã wogbɔ ye voduɔ woɖi go. Ne gbe gbe voduɔ ɖi go vɔa, gbe ma gbea ye woɖena ŋu se ye woƒona ŋu. Woaƒo mizik. Ese meɖe mɔ kura be ame aɖeke neƒo music le eƒe store me wòaɖi o. Ne eƒoea, edze be megbe nenɔ blewu be maɖe to lui tɔgbuia o. Gake le fifia mea, nenye be woɖɔ ŋu se ma, nu yi mele be amewo nowɔa, amewo le ŋu ƒo. Nenye be le klikɔ nuto me ye ese be woɖo ŋu se ye ɖewo ma yi ame ku mi va xɔ ame mi le ŋu ƒo le mea, mi ɖu kɔ. Woɖo woɖo la woɖo la ƒle se mi. Gake fifia megava le o. Egbegbe ame yiwo le wo ɖokui yɔ be Kristotɔwoa wobe wodo ŋu se vɔa woga le musiki ƒom le woƒe tsɔtsi xɔ me. Even ne nye be mic, megaphone le yame na wo koa, womekpɔ mɔ woakɔ megaphone ma woadzi xa ɖe eme wòagbɔ dua ta o. Woɖu kɔ na Mawua. Ke negbe enya aɖe dzɔ kpata, edu fia alo alo gɔvimɛti be ne woɖe gbeƒã ɖe ye woyi ɖe mɛgafonu me nɔ alo kɔminikatsin sɛnta va ɖe gbeƒã ele vovo. Nu yawo katã yi ke wɔm wole ye ne nye be wodo ŋu se vɔ amewo gale ŋu ƒom be womawɔ naneke Yehowa o. va wɔe bena etsi megale dzadza ɖe game dzi o. Ye ne tsia be yeadza hã, etsia le adza agblẽ nu. Meva du ya me mese be tsi yi ke dza, etsi yi ke dza nyitsɔ afi ɖewo yiwo ke tsi le le agbɔzu me klikɔ nyigba ya dzi alo klikɔ gbɔzume nyigba ya dzia, wobe ɣeyiɣi ke etsi ɖe fi mawoa, menye gbɔ, menye ƒe blatɔ gbɔ nyawo, gake ƒe ya mea, etsi ɖe teƒe mawo katã. Ɖe kɔɖuɖu yi ke ɖuwo le ne mawuawo ta. Ame sia ame be yi kpatse. Nenemae wòle be woɖona ŋu sea ne woŋu ŋɔ le Mawua nua. Ye wodona ŋu se, se ɖe si me ke Mawu aɖi go hafi woagaƒo ŋu. Voduwo le ame aɖewo si le woƒe aƒewo me. Nenye be vodua dzo alo wole kɔnu amlemakɔnu wɔm abe aʋafia gã Egipto sua, nenye be mítu ʋɔ nɛa, le míaƒe aƒe ya me kura mímaƒo ɖoŋɖo o. Menye be ne dukɔ o loo, le míawo míaƒe aƒe me míadzi ha mímaƒo ɖoŋɖo o. Se ɖe si me míʋu ʋɔ le Mawua nu hafi woade ƒo ʋu le aƒea me. Womaƒu asi nu o. Ame ɖeke madzi ade ha o. Ame ɖeke madzi ka le ha o. Se ɖe si me kɔnua ƒe yi aɖe ye míɖiɖi Mawua hafi woaƒo ʋu hafi woate ŋu adzi ade ha hafi woate dzi ka le ha. gake yi wonye dukɔ tɔgbo me blema voduwo ela, egba nu me woɖe ke mega va le kɔma nyo. Enye me nanyi ɖe nya gbɔ nu me le fiya afi amewo va xɔ ame kuku sɔsɔ kli kɔ wole ʋu ƒo le ʋua me tso fima va yi ke mele teƒe o. Ko wonya be kɔma le ese ma le wogblɔ le wɔ ɖe si dzi koa wola te xɔ ame kukua kakakaka no do le kli kɔ me fli me hafi woaƒo ʋu. Ate nu wɔ petea. Wogalé wɔ. Ne ɖo to fia ase be wole music ƒo. Yi ke mele teƒe o. Elabe ne wodo ŋu se koa, womagawɔ ku tsɛ o. Ekuteƒe tsɛ womagawɔe o. Elabe medzaa yi kuteƒe fia ɖe miana anyi mi maƒo ʋu o. Ye ta ame ɖewo xɔna wo mamewo do ŋgɔ. vɔ ne ame ɖe ku le ŋu sea me koa, womaxɔ ye ta blema ne ame ku le ŋu sea mea, ke mɔtri nya mele oa, woɖi na amea vinivini. Nenye be wova ɖe ŋu sea kafi wode aƒa na amea ta hafi wowɔ atsɔ. Nenema wòle ma. Eŋe ame ne tsia gbe.
Mm. Míle koko mínya be le eŋe dukɔ mea.

tɔgbe kli ele fi ma ye ka dza ele nɔgɔɔ kpɔ. Mawu mawo hã wonye trɔ̃xɔviwo. Ne wogbe trɔ̃xɔvia, menye fia be wowuna ame nɛ o, ao, etrɔ yi xɔna vi ɖe agbe ye nye trɔ̃xɔviwo. Ava xɔ vi le fi ma. Ne medzi na viwo aka atam le fi ma adzi vi ye nye trɔ xɔ viwo. Ta Mawu ya wa wonya vɔ yibɔ veduwo miyɔna. Ta wodo na wose nenye be Mawu ame game so woawɔ woƒe kɔnu abe le le tsi adre ya me kɔ yi. Se ɖe si me Mawu aɖi go. wowɔ kɔnu, woda aƒa, woɖe ŋu se hafi woaƒo ŋu le teƒea ŋutɔ gbã hafi ame aɖe ate ŋu aƒo ŋu le eme ŋu do ɖe egbɔ alo agate ŋu aɖu azã le eme ŋu do ɖe egbɔ. Ye ta mìakpɔ eme le gbɔgblɔm be egbea ke míwɔ kɔnu ya, mímeƒo ŋu o, míme, míawo mímeƒo gatsigbe kura tsɛ o. Ke hea ye ko mídzi. Ke akpɔ be mímedzi hea wòyi dzi o. elabe mídze be mí respɛkt mía tɔgbuiwo ƒe kɔnuɔ. Nenema wòle ema. Ne me nenema o egbea, nye anye ŋutɔe aka atam ne vodu ye me be mada akpe nɛa, edze be maƒo ƒu nɛ. Vɔ gake wònye be kɔnu le ta vodua tsɛ nya. Eya ta míkɔe nɛ le ale yi wòle be míwɔe. Nenema wòle ema. Gbegba me le tsia gbe.
Etɔ. Kpɔ fi sia mi le se ŋɖe gɔme. Ee, fi sia ɖe mekawo koŋ ela te do eŋu se.
Ye gblɔ mele be ame yiwo woado ŋu sea ye nye trɔnuawo. Ŋɖe nye be gamea le susu ma. Edu fia tse nya be trɔ ya. Ƒe ɣeyiɣi de be woade ŋu se ye woayɔ fia ŋkɔ, ayɔ trɔ̃nua ŋkɔ asɔ ɖe gbeƒã ne dukɔa be etsɔ alo nyitsɔa eŋu se dze gɔme. Ŋu sea woaɖee le ŋkeke ɣi ale vɔ ne ame aɖe menyia o. ye woda le sea dzia, woahe to nɛ. Woɖena gbeƒãe abe ŋkeke etɔ̃ alo ŋkeke ene do ŋgɔ ne gbe yi gbe ke wodo na ʋu sea. Gake amewo kpɔtɔna gadana le kɔ ekɔma dzi.
Míle kpukpɔ be sigbe leke míleɖe nua me na mí míle se nua me fifia so eŋu se ƒe kɔdodo ŋutia. Ne wodo kɔ nua tetɔ be wodo kɔ nua ɖe ya ame ɖe de edzi ya ɖe me kae nate he to ne nene be ame o. Le mía tɔgbuiwo ŋɔli, nenye be eɖa le se ma dzia, Woakplɔ yi ɖe trɔ̃nuawo gbɔ. Woakplɔ yi ɖe kpɔa me. Ese yiwo le kple nu yiwo woabla na wò be ɖe to li ʋedua alo tɔgbui alo trɔ̃a, woabla eƒe nu na wò ana. Vɔ nenye be Wobla nu ya nɔ ye sɔe de akpla me me ne ewɔa. Le blema womedza na polisitɔ woalé o. Wodza ɖasi o. Woado gbe ɖa ne vodua ŋutɔ be ɖe ewoe ɖe ewoe ɖe to lie lo. Otɔgbia la ge ɖe aƒeme nɔ kɔava xe. Gake egbea, nenye be nu ma dzɔ, ye ame ɖewo le ƒu ƒo, alo tsɔtsitɔ ɖewo le ƒu ƒo, ye ko tɔgbuidɔ va ame dɔdɔ, ye wova be no va wo gbe, ye woge ɖe xɔa me kɔ nua le wo sia, woyina ɖe police station va report na amewo vɔ tɔgbi ma me dɔdɔ wa ne yi va report ɖe police station wo va le ɖeka dze mɔ yi wo ke nye edua ŋu zɔ la kɔa efia be ele trɔnɔ ade ga efia be va sama trɔ aɖe eh, police station you must pay for that ebe to ɣeɣe ava nɔ le waƒe me eƒe tohehe ɖo la va nɔ ta nenye be polisi ɖe le polisi mega ɖe le kɔnu ma dzɔ yewo va report chɔchi tɔ va report be wo ge ɖe yome chɔchi xɔ me wo fɔ ʋuwo le si wo gbanua nɔvinye agblɔ nɔ be nya ya Ne wokpe yi ɖe fia gbɔ, efia la kpe trɔnɔ woaɖo mi ɖe afi ma. Míayi miava gblɔe. Gake ne wobe ne woyi fi ma ne wova gblɔe ɖe, wogblɔna be yewoa yewoƒe mawua meɖe mɔ na yewo be yewoyi ɖe trɔ̃ƒe o. Vɔ miŋlɔ be be ame ɖee so dua hafi miva tu tsɔtsia. ese nu yi ke gblɔ mi lea egba me dzro xɔsetɔwo ne yi ɖe katolikitɔwo gbɔa ŋkeke mɔ ko tɔŋgbe wɔyɔ sɔ be yesu ku ŋkeke tɔ ma yi ke wowɔna be yewomaƒo eʋu o yewomaƒo yewoƒe ga o wɔna tsikpakpe ƒo kpekpekpe le tsɔtsixɔ mea eʋu sewo do ne wova ɖaka me vodua Gake wokɔ ade ŋuti be Yesu ku, Yesu xe ɖe aku. Yewole ŋku ɖe dzi ta eŋu sewo dona. Katolikitɔwo ŋu sewo dona ta wodona ŋu se ma le xexea katã be katoliki xɔ ɖe sia ɖe nu kɔa? eŋu mali o, eŋu ɖeke mali o, ekpẽ mali o, wonyina kɔ ma tso le yɔ ɖe agbe fia nyi, fi ɖe agbe, mimi ɖe agbe, kɔsi ɖe agbe fɔfɔ me ko woɖe ŋu se ko be efɔ ye gbo gbo efɔ ye gbo gbo aleluya lo efɔ lo gbo woɖe ŋu sea le aye me. Fifia yi mía tɔgbe yewo va le wo tɔ wɔm ma, wova le dada le dzi. Ne dzɔ ko be yewo yi ɖe to dzi, yewo yi gbedoɖaƒe. Tsɔtsi va nɔ dzi o. Wove yewo yi to dzi nubabla. Ne woyi ɖe nubabla le to dzi ɖe, ɖe wova ƒona ŋua? Womeƒona ŋu, wodona ŋu se. Elabe nu ka nu yi ke subɔ le etrɔ yi subɔ lea, wokpe Mawua gbagbã ŋkume kple ŋkume ta. Mele be ne woɖe to li o. Fifia ana be tsɔtsitɔwo womele ʋu ƒo wa, ye wole gbe do ɖa, wole ha dzo le asi ƒu nu, woɖu kɔ. Woɖu kɔ. Ta eŋu sia ne dzɔ agɔ ne da le se ma dzi koa, ame yiwo ke ahe to na woa, yeawoe nye trɔ̃nuɔ, menye polisiwoe la he to na wo o. Mía pete míle gɔvimɛnti ɖeka te. Polisiwo le abe mía ŋuti zɔlawo gake womava va gblẽ mía tɔgbuiwo ƒe kɔ gbeɖegbeɖe o. Womava agblẽ kɔ. Egbea nɔ be wole kampe wɔ ya kɔ gɔvimɛnti ɖe be yeava klikɔ pati ɖe be yeava klikɔa, ne eva womaƒo ŋu o akɔ do zɔ na wo womaku kpɛ o. Ta wɔtsɛ wosena nya ma ta womevana le ye ma yi o. Gake nye ma le ŋu se ezaya me ke mi le fia mewo le music ƒo. Míɔ tsɛ míagbɔ le ŋutɔnyɔ ɖe le agɔtsi me kpɛtɔea, sasa woɖo na ŋu se nenye be wole míame zikpui gã kɔ ge. Míame zikpui gã ke woyɔna be nenetrifua, ne wole kɔ ge woɖo na ŋu se. One week kɔsira ɖeka kafi wokɔ na zikpui ayi ne tɔ woakɔ gbe eƒetɔ sia ƒetɔ gake fifia nu mɔ ɖeke megayi na dzi fifia mi le gbɔgbɔ be mi le fukpe ne mi le kɔnyi ne mia de nyigba kple mia de mawuawoa ye la wɔ be nu la ɖi na mi Zikpui le aƒewo me. Vodzu le aƒewo me. Ehlɔ̃ kɔ le mia ŋuti. Mele hlɔ̃ kɔ nyi o. Eva be eva le vodzu bubu gbɔ. Ele nu gbɔ le wò ele tsi ku kɔ ɖe kusi me. Ele tsi ku kɔ kɔ ɖe kusi me. yeta ne be wodo ʋuse koa ne gbenya le anyigba ya dzi kpɔgo wodo ʋuse ya elɔ ɖe me so le anyigba ɖesiaɖe ke gbe nya nye klikɔ Anyigba ɖe sia ɖe ke gbe nye anyi klikɔ anyigba ya koa, eŋu maɖi o. Gbɔdɔgbɔdɔ ɖeke maɖi o le blema ɛ. nobo do ʋu sea me ye gbewo va wɔ lɛtriki o lo viviti do dadadadadadada kaka wò be yeaƒo ga adre ga enyi ga asieke ko amesiame yi xɔme ye tɔgbuia ɖina sa ta ne do go koe kpe nu ne do go wa, koe kpe nu. Nenye be gbemɔnukpɔkpɔ va li, wova na mi elektrik kura le kɔnua nu ŋutɔŋutɔ fi yi Mawua ŋutɔŋutɔ le ne zo le fi ma ne wodo ŋu se kɔ dzi be ne wotsi zɔ zɔ ɖeke maganɔ asi o. Elabe kɔnuwo yina dzi vovovovovovo.
Lo, tɔgbe ame ɖe tsi agbe. Eda akpe na miabe nugɔmeɖeɖeɔ, eye be le kpe ɖo dukɔ ŋuti, le kpe ɖo agbetɔ ƒomevi ŋuti, be mi le se ŋɖe gɔme. Le mi ɖe kuku le miabe nuƒoƒoƒo me fifia, migblɔ ekɔɖuɖu be nya. Eye mi nya be amedzro xɔsetɔ tsã wova sugbɔ le edua me fifi. Ne ame ɖe ɖu ekɔ na eŋusedodo ŋua ɖe, nu kae be yeate ŋu gblɔ ɖe amea ŋuti o ye nu kae be yeate ŋu gblɔ ɖe edua ŋuti o. Ne enye be ame ɖe ɖu kɔ alo ame ɖe da le ese ma dzi, ŋuse ma dzia, gbã eɖu kɔ ne edua, edu yi ke me wodo ŋu sea lea, eɖu kɔ ne Krikɔnyigba. Eɖu kɔ ne eya ŋutɔ ta nenye be woyɔ ye kɔ enunana yiwo ke woaxɔ le asiwò akɔ ɖe kuku akɔ klo agɔ yi ke nèdzia ne eva wɔe kɔa, ke mawua tsɛ medzi dze eme vɔ nenye be amea da le se ya dzi. Womehe ɖe mawua gbɔ ye wova kplɔe yi ɖe polisi station ye wobe woyi va gblɔe wo beli la, gbegblẽ va klikɔ nyigba dzi. Gbegblẽa ava ne klikɔ dukɔa. etsi madza ɖe ɖoɖo nu nu yi ke mele sa o wa wobe wɔnɔ wa enuwo pete anɔ dzɔdzɔ because woɖu kɔ ne ma wa ta ne ʋu ɖi le afi ɖe koa eɖokoe le abe wo wonya ma wa ɖe xɔ Ne wonya Mawu aɖe kɔa, ne wogawɔ kɔnua tsɛ kɔnua maɖe o. Ekɔnua me me me meɖe gbeɖegbeɖe o. Nu ya wole be ɖe ne ekpɔtɔ le tsi ɖeka woaɖɔ ŋu sia Edze be ne wonɔ nu yɔ me ɖe, woanɔ ame gogo abe ale yi mi gogom fiẽ nyia, woagogo ame ɖe tsɛ. Womagblɔ be ne wogogo trɔ̃nɔ ko o. Woanɔ ame tsitsiowo gogo. Woanɔ nu yɔ me ko kakakakaka hafi woava te ɖe trɔ̃nɔ ŋutɔ dzi ko ekpɔtɔ kɔsiɖa ɖeka woado ŋu se. Wo tsɛ woagagbugbɔ coach nu ya me. Aƒe ɖaa, Ɖomahi trɔnɔa ŋutɔŋutɔ me vi be ya yi de si ta. Ta tsɔtsi ke mɔ wolea, ele klikɔ nyigba dzi. Agbawo no ƒoʋua be ŋɖeke madzɔ. Be no ƒoe, naneke madzɔ. Woasɔ ʋua ƒo. No va leo ʋua. ava yi ɖe tɔa gbɔ le aƒeme be yewoɖe kuku be ne wohe yewometsɔ tsia ɖe dutoƒoa e e ehe ŋukpe vɛ. Leke dukɔa nu ate e e nua ganɔ se edzi. Mi le fi ya enyi tsɔ egbe ŋkeke etɔ̃ le gbɔ si me le fi ma lɔ. Y'a kɔ amɛ paki mɔ yi ye le amɔ domɛ lo, y'a ƒle ɖɔ kunu y'a va kɔ ako mɔa bu. Amɛɖe kɔ mɔa kɔkɔ dzi. Vɔ le tsã ɛ ma dzɔ. Ne a ƒonu gle ɖe kli kɔa ɛ ayi a va kɔɛ. Ne a ƒonu ge ɖe nogo kpoa ayi a gbɔ va a va kɔɛ. Gake fifia amewo le fifi le dua me. Vɔ wole fi ma, wobe nuɖeke mele dzɔdzɔ ɖe yewo dzi o, vɔ alakpa enu le dzɔdzɔ. Enu le dzɔdzɔ vɔ ɖe womenya be nu gbegblẽ ya kple kɔyibu yewo le ne dua ye na be ɖe amegbetɔ le kuku abe koklo, adza koklo. nenema nua le ma ye ta me ɖo be le wòtrɔ ya ɖe maƒo nu ku ɖe nu ya ŋuti eye ne wobe wodo ʋu se koa elɔ ame sia ame ɖe me ete nye fia ete nye hunɔ ete nye pastor ete nye bishop ete nye tɔbokɔ ete nye president ete nye minister elɔ ʋu se aɖe me

Eta vi ɖe esi dza kɔ be si le dua. Se kɔ be si le dua le tsantsantsantsa etsi le na du nenema. Etsi mele na du o ɖe. Vɔ gɔta yiwo ɖewo va le ɖe duwo me fia womeɖe tsa le gbeɖe gbɔ vɔ tsi mele na du o. vɔ vivia wo ɖe gɔnta wo ɖe do ga wo ɖe lome be ne si dza ne le me vɔ enu ma edo ga ma yɔna kaka gba eŋu emɔ kura ma kpɔe la yi o elabe mi dukɔ miɔ ŋutɔ mi kɔ miama nyigba kɔ dzra na mo edɔ ka wa ge gbedora ƒe koe be aɖo ko gbenya ƒle koe to asa kɔ be this is my land nu ke nyɔ inu ya wa no Maa wɔe o. Ne ewɔe le du ɖewo mea, woanya wo toe. Míawo míaɖe agɔti me, batu mea, zongo meli o. Ne yi kɔƒeviwo kura zongo le gake agɔti mea. batu mea zogɔme lo ame na gɔme be duke me zogɔme lo kɔna kpe ame meta se ao miatɔ gbe ko nɔ batu me me lo anu ta ma dzi be na kɔ aƒe subɔsubɔ va ɖe to li o me nye gbe ko va le nusa nu wɔ sɔ ɖe batu me o le ne zome ble o yo kaka Ese nya me la ɖe. Ne yi ɖe eh, klikɔ afi sia, ɖe ɖo yi ekpɔ ame godo kura woɖo tsɔtsi ɖe xɔa godo. Ne gblɔ ko be eke ŋkume kɔa, eye be yewoɖe asi amesiame ne subɔ me subɔ subɔ. Ame ɖeke me gabe subɔ, ne wona anyigba me aɖe botsi bodo. Gbedada ƒo. Ke yi va ɖo tsɔtsi aɖe gama. Ko ne le aƒea de koa, aƒea dedea, Ele yi ta ŋu sea gɔme kplɔe ɖe koe nye be woŋu ŋɔ le tɔgbuia nu ta mele be ne woɖi ne woɖe to li vodua o. Yoo, tɔgbe ame ne tsia gbe ne mianɔ tsia gbe be dɔ. Meɖe kuku medi be mawɔ biabia ɖeka na mi ne miakɔ eme na mi. ye nye biabia ka o. Ee, wona mí míenya be edu ɖe sia ɖea, eɖo eƒe kɔnyinyi kple eƒe sededewo. Vɔa egbea, viɖe kloe le mía tɔ amedzro xɔsetɔwo gbɔ. Ne wova va ƒle anyigba le du ɖe me ye woɖo woaƒe sɔlemeteƒewoa, míkpɔna zi geɖe be wova nyina. Ege nɔna nu na edua be fiɔ kple edua be kɔnyinyi ke le dua me hafi wova ƒle anyigba. Wo ŋgba va tsɔna ekɔwo de eme o. Wogblɔna be yewo be mawua eɖu nu ɖe sia ɖe dzi ye wowɔna nene be nuwo le anyigba mawo dzi. Efiawo le dua me, etrɔnuwo le dua me gake womete ŋu kpena wo dzi aɖe asi wo dzi be enu yae nye kɔ na míaƒe anyigba o. Nu ka gbɔ ye wosɔna be ne nene be amewo va le wɔm nua, womete ŋu ɖena asi wo dzi woatɔ te nene be nua o? Gbea nu ke medi be magblɔ be geɖe sɔna míaƒe fiawo gbɔ. Ne nye mele fi ya fifia ko, kɔƒe ke le megbenye le gea, ye ŋu ɖi. Ya nya ame nya be woɖo ŋu se ye medɔ mi fifia be miayi miava lé ameawoa? Ne nyemenyae o makpɔ nya. Ne woyi ɖo yi woayi ɖe kpɔ ame ko tɔgbuiawo gbɔ be yewomedɔm o. Ne ko le ŋua ƒom ɖe, nu ka ta nyemedɔ ame ɖo ɖa yi wo woaɖe wo ɖokui ɖe me? Wole tsã manye ge ɖe kɔt. Efiawo woganye fiɔ blematɔwo ɖu fia. Egbe ɖe meganye fiɔ elabe wole ga ɖo. Womele fia ɖo. Wobe yewole agbalẽ nyalawo ɖo vɔ womele nunyalawo ɖo. Ame yi ke nye me be wometa gbɔ ku o, ame yiwo ke nya nu ku ɖe dzɔdzɔmea ŋuti, ame yi ke zikpuia ŋutɔ tsa ke ga mele esi o, meyi suku o ta wova lé ame bubu ke wokpɔ be ga le esi kɔ va ɖo fia. You will suffer, miakpe fu le dua me. Evelia, vemevivi.

Ye mama me tɔgbea ya nye tɔgbe asrɔ̃ dzaka. Ƒe tɔgbe gã ya nye Paul Gawu Gabiɛŋu. Nyemenya amedzro le fi yɔ. Yewa be ne woɖo fiawo kɔ ɖoa, wole be míwo woe ɖo la da megbe ne ne ɖe gbe koa, mí le yɔmea, míawo titre ɖe ŋu. Leke wòate wɔ nua? Fifia fia ɖewo lea, woƒe ve me vivi ta Ne wogbe nya le ko wobe ago wobe pastor le dzi o. Ko be mi yɔe ve. Ko yɔe ve ko be o yewo va dua me ha eh yewo be yewo wɔ crusade ɖe ta yewo be yewo va kpe ko sɔ envelope kɔ ne ko wodzo evi kpɔ ko be tso ne wogblɔ na wo be hallelujah. mi oh you can't ne ame ɖe va gblẽ ma be be asɔ kɔƒe kura woabiɔ ƒe be edɔ ka wɔla enye nu ka wɔƒe va aŋlɔ be woagblɔ nɔ be se ya le yewo gbɔ ne nyɔ na wa yewoadzra anyigba nɔ Ese nya me da ɖi. Ne yi ɖe da ŋu me viviɔ, wosa na vɔ. Ne so le gavia yina ɖe agbɔsu me. Ne kpɔ jɔnshi nɔ, wosa na vɔ ne ne bokɔ kafa, wosa na vɔ da ɖe mɔto gbadagbada. Gake nye me le gea ne me le vɔ sa da ɖe jɔnshi le gea, woba mɔ be yewo ya yɔ nye ɖe ketaman gbɔ. Si kpɔ kpɔ ɖa. Mi la me kɔ ɖa gbe. Èse nu ke gblɔm mele la ɖe? Ta hafi nu yewo no nyɔ koa, edze be no ɖo fia ɖe me toƒe. Efia ne to me toƒe. Ne ƒome ya wo ɖuna tsami koa, nɔnɔwo me tsami ɖu. Ne ƒomeawo nye na agbota kɔa, nonɔ woƒe agbota ɖu. Vɔ fifia, ne ame kewo nya ɖuna agbota ƒe me ya ame ɖe gbe nyanya gbalẽ kɔa, ne wò ya miawo ke ɖuna fia woƒe ame ɖeke nya gɔkɔ vɔa wova lé ame ma kɔ ɖo fia. Kɔrɔxɛd. Yɔvoa ne va. Gɔvmɛnta ne va ɖe. Ne nyemese evu gbɔ ɖe. ƒonyemetɔ aɖe kokoko ase yevu gbeɖemegblɔnya o aɖem ene. Ele abe ewo ke tsi aƒe le agbati me le agba lɔ agbe afɔ lɔ ɖe ewoe ne tɔgbe wa ya so lɔ ɖe afiɔ be yewo ma anyigba me liƒoe ke yewoƒe gea ke zikpui alo wowɔ ne ke. ta nu na ame si si ma mu ku zi koa nu va yɔ zikpui akɔe wo dzi o dza to asi ewe nya nu anti fifia ne ewe nya nu anti wo me va le o kɔ do yɔ va le fo alo nɔvio ke nya gbalẽ kɔ doa wo le be ne kɔ da wu dza me la abe yi nya gbalẽ ta va dza gbalẽ nya la le ƒome bubu me be ne va nɔ yi kplɔ ɖa zero zikpuia tsɛ nɔnyi eme atɔ eyata ne woɖo fia geɖe fifia womega le ƒe ɖeke xɔ hafi wole kuku o bikɔs manɔ si madzi o zikpui ma menye tɔ ye o makpɔ zikpui ma me ŋkume o nu yi wo tɔgbuiwo wɔ kafi wolé wo wova tsi ƒome ma me woɖe srɔ̃ dzi via wome dzidzimeviwo maɖu fia o womakpɔ zikpuia o ne kpe aɖome agblẽ ya no yi nya gblɔ ƒe nya drɔ ƒe ɖe efia nɔ xɔme ya nɔ dodo ziwo ziwo eva le so rabi nu peters ya va na yelo drɔ ko do akaka drɔ va ko ba enya ɖeke mele si o nya ke le si akɔ ma tsa mi kple amegã gbɔta no yi dalime no va no va kɔ agbo ve nye nye ma na me be nye ma nɛ. Me dza nya mo le dua mo because I will tell you the right. Ma gblɔ nya teƒe nɔ. Nenema nua le. Vɔ ne le nyateƒe to la, womeda lɔ abo nya gbɔ gake ne be aɖi nu ma ne aka aʋa sua dzɔdzɔmea la ʋua si ɖe kplɔe me nɔ. Megblɔ na ame ɖe gbea be ne nye nyateƒe to la, enye nyunyɔ wɔla ke be o ya yi me bu vɔ ɖe ame ɖeke tse ta na ame ɖe ɖo ɖe ŋuti ma ya wo ya ku kaba you go die quickly. Nɔ ama me. De ɖokui ama me. Tsɔ tɔgbo da megbe nanɔ atsa ɖe wo nu. Ne fɔ no do tsi ɖe wo ɖe tagbɔ nɔ. Ne mele ma wa, ele kuku ge fia. Alakpatɔ fia fio. Wa ge ɖe kɔ be wa ko nu hahaha. Wa trɔ va na anyi be oh, ame ame kɔtɔ ɖe ntɔ tɔ ku ya je be o wɛ. Ame veve ɖe o nye bullshit.
Yo tɔgbe ame ne tsia gbe. Ŋde mhm. koko ma gba biabia ɖeka na mi. Eh, egbea mi va kpɔ be na le miabe ʋenyigba dzia tsantsantsã ne woaɖo fiɔa, woƒona fia de ava me ye kɔnuwo yina edzi kakakakaka. Ne ŋkekea ɖoa, ye woɖena fia to asɔ fiɔ dukɔa be miabe fiɔ ya. ye nene be fiɔwoawo nɔna zi dzi, sina ŋutɔ hafi va muna zi. Vɔa egbea míva kpɔ be efiɔ gbogbotɔ lea, wobe wole ɖo le Kristo me. Ɖee wònyɔ be ame ye wolé be woakɔ ɖo edu ɖe nua ɖe, vɔ dua ɖo sesẽ. Edua ɖo ebe kɔnyinyi kple sedede ɖewo. Vɔ wobe wova le ɖo nɛnɛ be fiɔa le Kristo mea ɖe, ate kplɔ dua le nyateƒe mea?
Ekpɔ nukpetɔ be fia, mise fia gɔmea? Ao, mi mese.
Nɔ kplɔ de xɔme woafia nu. Woafiɔ leke akɔ kplɔ duae, leke adavɔ ɖe abɔ, leke aɖu wɛ, Vɔ ne woŋu wo de xɔ ŋkeke wuiene alo ŋkeke wuiadea, wole kplɔ ge ne zã do ko ame tsitsiwo kplɔ doe. Ɖo ta ɖe ye toɖoƒe alo ɣedzeƒe. Woakplɔ yi ame tsitsiwo gbɔ le kɔƒe didi ɖe woalé ama na wo. Woade wo ama me. Ezã fɔ me kaka zã ga ɖeka koe gagbɔ va ge ɖe kɔme tu ɖi. kpa woƒe tɔgbefɔ kpi woƒe sileƒe gbã woƒe le nu ɖu gbã woƒe leke wa fifia ƒo fia de kɔ ɖe ye pastor ame ke menye duma me tɔ ye o va le ŋtsitsi dɔ be le gbedɔ ɖe ta ya me shishiɔ ɖe ya wa na nyi ɖe fia sama na hanu be pastor le prayer wɔ ne get the fuck Fofonye, manɔ gama didi o. Aku kaba. Elabena wole ɖo fia ɖe, wole ame aɖe ge zikpuia da ɖe gbɔ. Menye gbeke ɖo fia ɖo ge, wokɔ fia da ɖe air condition me. Exɔ me, air condition, fan le agbɔ ne. Amewo le gbɔ la dze ɖo. No. Ble mantɔtɔ ɖo meno ɖo fia. Enye meno da ɖe zikpuia gbɔ le xɔa me. Edze be nanɔ zikpuia gbɔ le xɔme. Amlima ziwo le. Ta womate kɔ ame bubu be neva kpɔ zikpui ma me ŋkume wu be ne wova kɔ amlima me ɖe so dzidziƒe ve be neva wɔ naɖe na wo. Neva tsɔ atse ɖe de lãme na wo. Fi ma wodza fiɔ leke wokana taŋu. Vɔ nɔvi ye nye zikpuia ŋtɔŋtɔ kɔa? Ɛ? Agɔtsi me ya nya leke wogbɔna. Wobe meka meka yewoka yewo tɔgbuiwo mele kposo gbe. Ese nu ke gblɔ le la. Ko ne wòanye be yi se be tɔgbe ya ke muzia viwo le yi kɔ ɖo teƒe via ya yi se be wodɔe ɖe eyi ɖe avɔdzraƒe ye ko wobe va tsi ne yi me yi dua me va gba dua de dua me tɔ me fia me ta de ʋɔtru bla kɔ va fia tɔgbe ke wa ke me tɔ asiƒunu ɖi Eva ɖo ɣeyiɣi ɖe ya me le gbɔgblɔ be ɖe nenye amegã le ablɔɖe me ya ko fia ɖe gakɔ yi be meka kɔ be ɖe asi numa. Ne ɖe asi le ya ŋuti da ɖe anyi. Nu ka kae le? Nu ka gblɔ ge le? Ke menye tɔgbewo wɔ kalẽɔ ɖe, nu kae dza gblɔ? Ko wole atam kafia be ɖe eya ŋutɔ gblɔ na. Yi ka yi ka be nenye be ŋgɔgbe yi dɔ ɖe va dua me, yi mexɔ ekɔ ne dukɔ wa ke yi tɔ, ekɔ yi atɔ anyi. Vɔ ne ŋgɔgbe yi dɔa va xɔa, exɔ ga xɔ amewo dzo. Edua me dzidzi o, eƒo fi de ɖoko. Ne wobe woɖo fia fifia, ame ke aɖu fia fifia. Ne woɖo fia, ame yiwo ke medze aɖu menye fiaɖulawo wa ame mawo sɔna nya ɖe ame ke ŋutɔŋutɔ le be neɖu fia ŋuti. Ye wɔ be edu ɖe sia ɖe fia woɖo fia kɔ edua le e, wobe ʋe eʋe. Ne wobe ne wogblɔ be ʋe kɔa, amewo gblɔna nya ɖe eʋe nye du Ye ta ne yi fi wo gblɔ na be eʋe do me, eʋe wo me do me. Kake ne mi wɔ nu teƒe ɖe mi ma tsi do mo. Kake mi aʋea wa mi kpɔtɔ be mi ga nɔ ʋea me. Eʋea ne ga nɔ nuka? Ne ga nɔ kuku ɖe dzi. Nɔvi nye le le kesa wɔ ku ʋuu. Lava nye dze dzi o. Nase nu ɖe ke kɔ. Efia nu ke gblɔm mi le fifia ɖe. Efia ɖewo le fifia ne na ɖe dzɔ ɖe mi kple srɔ̃ dzi ye ekɔ yi ne fia be ne drɔ ko exɔ nyɔnua ɖe asi o. Azɔ fu doe. Edzɔna. Ele dzɔ. Kaka me ma kpɔtɔ le no ʋuvɔ le zikpui nua wa kere zikpui agbɔ.

Ame ɖe ne va zu du fia, ye du fia kɔ nya ve na wa, polisia ne va gblɔ ne du fia be tɔ me dzɔ. No. Leke wo le kura, edze be no he to na me magba. Kavi ɖe no yɔ ame tsitsi aɖe xɔ me be o tse ʋegbe ya do ame nyɔ. Yeta nɔ la me tu polisi me va efia le sere nua efia ma va be le ame o le polisi station. A dɔme ŋuti me ɖo ɖa. Ba me ya wo le ɖe. Yi ma me a dɔ tsa mi ɖo ɖa be Ne woɖe asi ye wògblẽ le aƒe me nɛ wògloa, ye woakɔ nya vɛ. Sa ne ame ɖe wɔ nu ɖe ŋutsɔ ko, ye akɔe polisi station a, woatrɔ be efia mele mia gbɔ wa? Ebe ɛ, migbugbɔ nya ye ne efia ne gloa, efia ne yɔ yi o. Nu mɔ ɖeke megale dzi yi fia. Leke ta woadɔ ŋusẽ woawɔ ɖe edzi? Leke ta woaɖo ŋusẽ woawɔ ɖe edzi o? Womawɔ ɖe edzi o. Wò ya ne sɔfia ɖe, sɔfia nàzɔ ko nàge ɖe ablɔ dzi ko nàto klikɔ gama yina afia. Amewo abɔ nɔ aƒa de vɔ yi ke tɔgbi woŋu ŋɔ le tɔgbi nu ye woɖo ŋusẽ ɖe. Amesiame aƒo nu la ɖo adale. Na wo gbe tagbeviwo ya nye be va le nya ma gblɔ. Nye me si o gake me sɔ ame sisiwo ɖa. Ta wɔ ama able mo. Me le ble nye ge o. Miɔ be te ɖe edze be mi nyi kɔ. Ye na nuɖe ke me ga le dzi dze o. Amea ku zɔ gbe ku akɔ eƒe aƒe mee. Vɔ ne fia nye fia le fiati nua, agblɔ be ke menye ya yi medu o. Ame la ku zɔ gbe ku woakɔe va aƒe me o. Ke ne wokɔe le mɔ dzi la, ne wokɔe va ɖi saka. Gake hã, mimeƒo nyikɔ ɖe edzi tse o. Be vivia ɖe yewoƒo nyikɔ ɖe edzi be woakɔ ame eve o. Wole amewo kɔ be eɖewo akɔe be be yewomedze akɔ aƒeme o, yewoaglã ɖe tsɔtsikpɔ dzi. Tsɔtsikpɔ dzia, dome wolea. Menye dua me wolea. ta ese ke le dua si alo kɔ ke le dua si la meka tsɔtsi xɔa eke gake woabe woamea tsi zogbe o oh, yomele kɔ ge le aƒe me yewoada le tsɔtsi kpo dzi yewoaƒo ƒu le gbɔ woɖu kɔ ɖe dua xoxo

Mele gbɔgblɔ na mi be míaʋea wɔ ŋutɔ wɔ mía ɖokuiwo nenema ɖe veve vivi ta. Gbegblẽ va yi. Woayi ɖe Kumasi fiagã gbɔ be ɖe polisiwo le ŋuti zɔm lo. Kumasi fiagã, eh? Polisiwoe zɔna ŋuti. Eɖewo mebla afɔ wo lo. Eɖo me gbɔgbɔmetɔ lo, gake gɔvina geɖe ƒe palis a polisiwo le ge gama we fo gan. Miame ŋe fia kae sɔjawo le ma polisiwo le ma ƒe mɔnu. Eh? Question me le biɔ. Mele o. Me be mele o. Nyisɔ be wona agbalẽ gã ɖe míaƒe tɔgbe fiti le kaka du ɖe me. yɔve so yo le yovo du edu aɖe me Afrika du gã aɖe me dukɔ me ŋlɔ du abe yɔve gbɔ wobe no kpea bɔsu ame eve va do go le tokɔ kple ŋɖo ne me nenema wa eʋe fiawo keke alo ɖigo vɔta rigi kaka ge le togo me. efiawo keke ava. Eye ŋua tre tso fi ma kura ne mekpɔ va eŋu la te nɔ kaka aƒiƒe. Eŋu la nɔ nogo kpo. La ye ma lo. Gake o, eŋua va tɔ le to kɔ le ge. Ke wòva yina via ɖeka, polisi ŋu ɖeka koe le eyome. Kapasiti ma ko va xɔa. Eŋe fia alo míame Volta Region fia woame ene enee va gama nyi sɔ. Ese me la ɖe, ta ele fia ɖu ge. Ɛ ne do na ame sia ame kpɔ be o tɔgbe fi tse yexɔ nu ya nyi sɔ ekpã. Gake nenye be woxɔ nu ma ye mía be te mixɔe ɖe me tututua, edze be míkpe ɖe eŋuti míakpɔ ɖa be le nui aleke míawɔe hafi wòazu nu. Ɖo yɔ ƒe ɖe ƒe ɖe ƒe ɖe megbea, efia aɖe tsɛ la gaxɔe. You can't do it.